Ndinoita Tafadzwa Banda ndine 27 years ndogara Maxton Farm. Gumbo rangu rakazonyatsokura 2014 but raingoenda kukura kwandaita so ndokura kwadai kwaraiita saka parizvi ndaiti ndakaenda kuchipatara ndongonopiwawo wana moxin paraset pandakazoenda raakubuda mvura ndopandakatanga kunzi inonzi elephantisis inenge yekuti rinondirwadza saka kana ndisinawo mari kuti ndiende kuchipatara ndakaona vanondipa mapenis nounyarara but tinenge wekuti tinobuda mvura mvura inenge ichiswinya ende yakatanga kubuda mvura pfungwa inotanga kutorwa nenhunzi pakatota pesepa yes kana mwoyo chaiwo wakutoita nguva yekuti unondirwadza futi ndine mwana ane seven years Vanga ndakagara nepana apa gara ndega nani ndoitawo zvekuti ndobatsirwawo neanenge angodawo kundibatsirawo ndozvandiraramawo nemundawo uriko kuti ndinorendesawo munhu yendi anondipawo chibage kana kakupo chakorora ah bana ndina gogo wangu ndogarawo nawo andotiwo kana ratotanga kurwadza vanokwanisa kungondibatsirawo kundibikirawo kundichererawo mvurawo zviri padhuze zvavanokwanisa kuita se kungoitawo akandoti ndakambopiwa tsamba yesocial welfare saka tsamba iyi inondibatsira magovernment sekuti kana patove nemishonga inenge ichidiwa kutengwa kana pasina muchipatara imomo hapanawo nokuti nendisinawo mari asi kana ndinayo ndandakwanisawo kutenga
iwe machiremba akakutsanangura here kuti dambudziko iri rinokonzerwa nei apa akataura wakati hanzi mosquito pamwe unenge mama wako ndivanenge vakarumwa uchiri mudumbu kana kuti wakazorumwa wakura but kamosquito kacho kadiki diki kekuti haukwanisi kuita se ukaona mm. eh. Dambudziko rangu iri toti ne ndichishanda kana kuti totof ndikushandira mumwe munhu rinongoerekana rangotanga kuti sepapa pamukana matobvawo panapa ndichizvifambira musati matosvika uko ndogona kuti robva rangotanga apo pamwe maybe ne ndiri pabasa hauchakwanisa kuita sei kushanda saka kuzokwanisa kuudza munhu kuti ndo zvandiri mumwe haakwanise kuita sei kuzozvigamuchira basa rakutopera asi nini chinja ndotokumbirawo ndechekuti ndakawana wanondibatsirawo ondipawo pangu pekuti ndozvishandira ndakagara zvekuti kana ndakangonzwa kuti ratanga ndozvipindira mba ndakaita sei ndakanorara eh.
baba vemwana uyu vari kutsigira uye kana kuti pane zvakatokanganisika nekuda kwedambudziko iro zvakatokanganisika nekuda kwedambudziko irori bcause takatosiyana 2019 vachiti ndanga ndisingazivi ndozvauya saka ubva wepapo ndopatakasiyana Tasiyana kuchengetwa kwa mwana wakwacho kunotonetsa asi munhu anotoshanda. Pavakakurorai mamusati mane dambudziko iri kumba. Kukura kwandaita manje ndokura kwadaita se kwaraiita saka ranga risinganyanya kuita se kura rakazonyanya kuwedzera kudai so 2014 but 2014 takaitogara tese ndakatoita mwana 2016 aya kugara hangu handina problem coz handina hangu kuti akambondisekawo kana kuti Haa vanhu vanotozivawo ndine dambudziko coz kwatoitawo one two anotoziva kuti ndiri kurwara mumwe anotouyawo kunondibatsirawo motondigirawo mapiritsi
asi here munewo munzvimbo muno mune zvirongwa here zviri kuitwa mukudzira kurumwa kwevanhu veruzhinji nekuda kwemosquito zvakaita sekufirita kana kupuhwa manetsi vanouya kuzofirita But manetsi haa agoni.
Ndeipi shuviro yamunayo yekuvandudza upenyu hwenyu? Ini shuviro yandinayo yekuvandudza upenyu hwangu yekutiwo ndakawanawo kuzvishandirawo ndokwanisa kuzvishandira ndichizviitira zvese kuti kana ndakashanda ndichikwanisa kuzvichengeta ini nemwana wangu. Coz pari zvino hapana chandoita sei chandoitawo ndichoti ndakatorwadziwa nemusoro ndotopindawo mumba ndikaona vanoda kutengawo chibage ndovandotengeserawo save apa handisisina chibage chacho ndinge nditotiwo ndakawanawo kana ndakatiwo gogo ah pakandiomera pakadai kana vanapo vondibatsirawo
Gogo vane makore mangani vari kubatsirai? Mm, anenge wazo kuma 40 something. Mm. Ah, kune veruzhinji ndongokumbirawo kuti vanokwanisawo kuramba vachibatsirawo sezvamaita murambe muchiva chipewo chido chenyu zvisaperere papawo Kune vane chirwerewo changuwo chandinachowo ndakakwanisa kuzvigamuchira kuti ndozviripo vasazvidzikisirewo pane vamwe vangu.
Eh,